Mm, is the real root you. yeah, real root you all the eh, time. Eh, eh. Or molo ro swere. Ah, re real root you, recalculating. Mm. Magala yo mongwe ke Professor Taban Lodiong. Mm. Eh, o ile ke thoma go bonana le ena ka 1996. Mm. O ngwadile buku ba re culture is rutan. Culture is what? Rutan.

o ka se dire selo e tla ba mo Ee. that's why rena ka sepedi a re agalele dilo magora eng le ge re le maefo wa molala ra tsewa gore ga tlhakugamamang gogamamamgogamamgogamamo ka gore re- re šireletša ka setšo ke Nyakwa. setšo melao ya Tšhaba dilo tša setšo batho. re tšhaba dilo tša batho re a eh. tseba gore mo sa motho re a kgopela mm. le go putla ka jarateng ya motho wa mm. kgopela gore mm. ke kgopela go feta go sena fence a go kgopela go feta ke jagile e wa kgopela ba bore o oh, oh, tsenye fence gante o oh.
le go telela telela re tlo setelele jwa re sena le ape a re na router ke and a re na g p s a re na di-coordinates coordinates ya re na di-misplaced because we don't know where we are

ande ge re go file peo re go file ya makgonte a ya mannete ee a kere peo ya go tswa kwa sekhukhung mm. ke peo e le gore na le order mm. a kere order ya gona re kana o le je di sepela le maji a se madi fela le mm. ke madi number 1 number 2 a kere madi re bola ka genetics ee re bola ka tsone re bola ka genetics and then re gape le le morals these things are taught mm-hmm. dilo tse ba re go di street children a tša a di hwetšwe mo metseng ya gabo rena di mo go sene go ota that's why go raya gore go ne le di-house children le di-street children eh, eh. nna ngwana kwa rena mm. ge re mo hwetsa mola tseleng mm.
wa mogala mm. tloge mo manna o bontšha ditshelo a le kore ngwana se apara selo ba re ke fishingomamaramashitse ke bona kare ba tliša um eh,

ba re ba re no o šomiša mtn o tla botsa ke mang ya tura ya data re tlo ba re dira society- tlo ba re dira society ya vodacom gore e mong le mong ka mogae re mo rekele ya vodacom ya go- ka fo- ka fo kwa molaetša wa lehu ene Ene rena ka sa gešo. go tšwafa kere rena be re botša mang le mang ge re paletšwe mm. re ntšha letswai ake eh. ra le tšhela mo mollong eh. ra raga mm. lena ba mapitsing mm. tsebišanang ka moka le ba batlantšego ke makgatla moo makgweng ba se ka ba go bala ngwana bo bona o ile o ile boa batho o ile kodinko o ile molapo moswana e bona eh. e ne go tsenyako ra se ka ba go a diragala mo go motheo a se ka tlhagala ke diragala o bona go na le um mm-hmm. a ke tlhaloša in the sp- you have a spiritual realm around you you have got constel- go na le constellation ka sepedi motho yo mongwe le mongwe o na le leru leru le le go raretšego ke medimo eno kore ge e go široga ga o ka ba re motho wa pogetso ke leru o ra re medimo e mo širogetše jale motho yo mongwe le mongwe dilo tše ge go thoma go e ba tlhakatlhakano mo bophelong jwa gago mm. leru le le re širugi mm. o ba kotseng ga o sana tšhireletso mm-hmm. re ya gore ka nako le nako mm. o be le tšhirele o go tsa batho ba go gobaditse o sa tsere ba go gobaletšega tlatši le leng ba go fa le notice kwa mmerekong first notice ya gore ga o tšee gabotse ba tlo go raya ka mmereko ka gore wa lebelela gore bare ba tlakelakeriileng e kaakore ee, ee, ee, go na le moakro bona o na le monso tlapeng ye šua eh, ya eh, go eh. tuma mm, mm, ba mo raketse jwala mare ba re ba nwa ka moka ka ko leruri be le maapogetša oh, kere ba re ba tagwa ka moka o tlo foja mababa ke pelo a re e ke rakelwa le fela ka gore a nwa ka moka fela ngwato ke nyako tse gore a ga o ne le ka mokgwa e le gore wene ge ba sa go direle kwa ga ya kere gantši ke lena le re reelago tsone mm. wene bjalo ka motho go bona o kare

e bala bo etswa mo a ipona ka seipone a bodisa gore baragati ke kae da o tlo ba so ee le tseba mo matalane a dulago bara a re tsebe marena ge le ka mmona le ka mo tseba bara ena re a mo tseba ke motho wa maledi jara maragati nna ke nnamaba ke ka mokgwa ba re dirago ka gona mara dikereke di a re šaetša mara

um go a thuša nna re gotse ka gare ga dikereke tše thata mm. re flo šwatlha mm. ka gore mara o gola ke nagana gore wa šwatlha motho mongwe le mongwe a gola mo moyeng motho mongwe le mara o oh, ke timetše a boela morago a be kua motlhaletse kua mm. eh, ame lepeter eh. be di tsena ka tlelaseng e one mone a kere ba re ba rapela modimo one ba ba fele tlelase gore tšeang

Bohlaletse. Mm. Bo go sana le bohlalenyana bo bong jwa gore o kgone go tseba gore mm. ee, yo ke thulare ke morekereke wa lebotsa
ba re o tlotse motaga molomo o ka re ke namane e bšungwa mm-hmm. a get ee.
ba ka re ruta ka sekolong ba re ke sekwate sekwatakwatiša botho botlakala ke ee, ee. o kgona gore ee sekwatile ba banyane ba mo tseba eh, eh. o kgona go tia eh. mona o tia nna mabalang ka gore a jere ka ga a hmm. a kere keako e le ntata o ditseba ka kudu hoja ke mojume ba ba ba re ruta ka ga a hmm. ke ge go sa na le molao hmm. gwa tla ntlo ene ya kereke e tla ene e tla ka mafolofolo le disutu o nagana gore a o apere sutu a o sa tšhaya gape a kere o bona a tlhapile a apere sutu a bolela ka sekgowa re re kotse o ne tšhalete sekgowa a se tšhalete
ke recolonization and gone wa le worse because it's african imperial uh, colonization through religion ba tloga ghana le nigeria ba e tla mo mm, ba tlo ruta ka matimone a kwa gabo bona ba be ba re le mmago ke letimone o rapediša mmago gore a tšegile timone la setšo
mogala yo mongwe o tlogile kwagape le ditaolo mosere tshwanetse o ne o ditsebo gape le nna re flo gola re tseba re tseba re botlatla boala fase re tseba ra ge diwele mpe re fore monaditle bone monyatse ya seleto wa fa setlako tiše wa bone be re fo di tseba ke rena re tsebile ka gae mare ka botlatlanyana ka gore kereke ya khansela ba re bolela
o fore o sa re sa morara rona se bje kgole se mabulelong a msiko nna nka se bitša ka molodi sekatla se mokgathang kole ba re ba re o thomile ee. a ra thoma ke sega borena re gare ga tšhimo kwa nna le matalane mokgatla mokgatla o mokhubeng wa tekola leitlho
a ke roa kwa le sekgotse sa makgala botsware ke nnae nna ke tšere kgang le thaba boy taba ya inama ka inama ka re nna o ka sempete ke mokone ke tswa mogodumo ke mokgala ka le gona a shiwa tata e ra re šalang gaboe